Әссәләмә галәйкүм, хөрмәтле дуслар! Бик еш ниндидер эшкә тотынгач, анда җиңнәрне сызганып, зур-зур тырышлык белән нәтиҗәләребезне күреп эшли башлагач, күңелгә бер рәхәт килә. Ниндидер бер ләззәт килеп төшә. Шатланабыз, рәхәтләнәбез. Субханалла дип, көн саен ашыга-ашыга барып, шушы шөгылебезне эшлибез. Кемдер өй сала, кемдер мунча күтәрә, Кемдер бакчасында үзенең инде яшелчәләрен карый, кемдер чәчәкләр үстерә, кемдер күпер күтәрә, кемдер теге эштә, бу эштә үз шөгылен ашыгып башкара һәм нәтиҗәсен күргән саен ул күңеле белән менә шушы тулыланып бер бәхеткә ирешә башлый. Шуңа тагын Рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа, галәйһиссәләтү вәссәлам, дә гән үзенең хәдисләрендә күп сөйләде безгә хезмәт турында, физик хезмәт турында. Физик хезмәт ул, җәмәгать, безне бик бу тормышта күтәрә тергән нәрсә. Ул безгә рухи көчләр бирә. Хәттәки изге китап Коръән Кәримдә дә гән Раббыбыз Аллаһ әйтә, Куль и'мәлү, әй кешеләр эшләгез ди, фәсәйяраллаһу гамәләкүм, Аллаһ тагын күрер сезнең гамәлләрегезне, җәмгыять тә, кешеләр дә күрер, ди. Һәм иң мөһиме, без үзебез дә ген күреп, хөрмәтле туганнарым, шушы эшләгән хезмәтебезнең нәтиҗәләренә карап шатланып яшичәкбез. Чөнки кеше бу тормышта ул вакытлыча гына бәндә. Без монда мәңгегә килмәдек һәм һәрбер кеше үзеннән соң нәрсәдер калдырырга тиеш. Кул белән тотып карап була торган, күз белән күреп була торган, кешеләр карап, карале, собханалла, бу бәндә нинди яхшы әйбер эшләп калган, җәмгыятькә файдалы нәрсәсен калдырган дип, без үзебездән соң мирас калдырырга тиешбез. Ул сарай булсынмы, мунча булсынмы, өй булсынмы, койма булсынмы, бакчаларда ниндидер үстергән агачлармы, ниндидер бер җәмгыятькә файда китерә тергән нәрсәне булса да без үзебездән соң калдырырга тиешбез. Ә бит күпме кеше җәмәгать бушлый китә. Әйе, матур яшиләр, тәмле ашыйлар, субханалла матур гомер күрәләр, ләкин үзләреннән соң нәрсә соң аларның калды? Интернетта аларның фотографияләре калдымы? Зиратта кабер ташларында аларның исем-фамилияләре язылып калдымы? Иң көчле, иң дәрәҗәле зат ул шул, кайсысы китеп баргач тагын, аның үзеннән соң калдырган инде тирән, киң мәгънәле булган шушы васыятен күрә алабыз. Бина, агач, юл, күпер, мәчет, мәдрәсә, мәктәп, ниндидер бер үзеннән соң нәтиҗә. Һәм бу нәтиҗә, хөрмәтле туганнарым, чыннан дагын зур хөрмәткә лаеклы. Шуңа дагын бөтенебез дә мәчет-мәдрәсә күтәрә алмыйбыз, ләкин үзебездән соң бөтенебез дә күп нәрсәне калдыра алабыз. Агач утырту булсынмы ул, Үзебезнең ишек алдында, үзебезнең инде ниндидер дворда җәмгыятькә файда китерә алырлык койманы буяп куясыңмы? Анда калитканы ясап куясыңмы? Тегендәме, мондамы? Өлешегезне калдырыгыз. Үзегездән соң бер нәрсә калдырыгыз. Мин әйтмим, иртәгә китәбез, бүген эшләгез дип. Минем әйтәсем килә, җәмәгать, көн саен ниндидер хезмәт булырга тиеш. Хезмәтне Аллаһы Тәгалә дә ярата. Хезмәтне безнең кырыйда тирә-юньдә булган җәмгыять, общество да ярата. Һәм хезмәтебезнең нәтиҗәсен күреп, көн саен шунда кымшанып-кымшанып, үзебезгә дәгән рәхет, бәхетен табачакбыз. Ә монысын мин сезгә, җәмәгать, шикләнмичә әйтәм. Чөнки күп кеше үзеннән соң калдырган әйберне күреп, Сөбханалла, карале, мин, Булдыклы кеше дип эчтән горурланып куя. Бу тәкәбберлек түгел. Бу гөнаһалы әйбер түгел. Әгәр синең чыннан дагын җәмгыятькә файдалы әйбер калдыра алдың икән, кешеләргә сөйләмисең икән, ләкин күңелең белән горурланып, Сөбханалла, мин бит үземнән соң калдыра алдым дип, ниндидер бер гамәлеңне булдырсаң. Раббыбыз Аллаһ һәммәбезгә шушындый гамәлне калдырырга насыйп кылсын. Һәммәбезгә җәмгыятькә файда китерә ала торган төрле-төрле хәлләрне булдырып, мәңгелек дөньяга күченергә, тыныч күңелләр белән ахирәт затларыннан булырга насыйп әйләсә иде. Әссәләмәгаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.